Lo projèct EBT significa Eletrò Bal Tradicionau. Aquesta creacion de 2019 es l'òbra de Jean-Francés Tisné, Francés Dumaux, Yaques Aimonino e Arnau Obiols. Comanda per lo Festenau Tradanvi a Pavio, e Betè es a la debut de son processus de creacion e se perfeiciona au fieu de representacion d'aquel estieu. Au moment de nòste reportatge en junh passat a Geng, se tractava du quatren concèrt de l'annada. Descubrèsc li sorg d'inspiracion e lis imatges lis esperimentacion d'un espectacle conceptuau que jògue sus li sons, li mòts, li bruits e me d'univèrs aluencha que se son mescla lo temps d'un balèti.
L'idèa qu'ei justament com de mesclar totes las mièis influéncies musicaus de musica electronica, musica electroacustica e tanben de la dança. Qu'ei dejà escrigut quat o cinc espectacles per dançaires, per coregrafias, a partir d'elements de music tradicionau, de danç tradicionau e de matières sonores preses de l'environement de tot dia, per exemple las campanas que poderen estar, aquiu que entenem, poderen estar ua ritme, que pensi que va estar l'Angelus qui va que va voilà que va estar pendent un moment e justament que vam parlar de sus que exactament lo meu univèrs qu'aimi de hicar lo monde dins lo sou univèrs de tot dia a çò que lo nòste environnement sonora e jo que hiqui lo monde dins aquest environnement sonora.

qu'ei possible la democratizacion deus trafics sonors qu'i a, tot lo monde adara qu'a un telefonet, que pòt enregistrar, que pòt aver logiciaus e traficar lo son, ha montatge, ha experimentacions, e qu'ei volut ha una musica populara de uèi, que m'interèsse tanben d'ath dab la musicalitat de la lenga occitana. e qu'ei causís ua forma d'ançada pr'amor que permet enqüèr ua relacion meida lo public qu'ei comu quauquarre qui hèm amassa, qui bastim amassa e qui concretizam amassa son moment. Donc tots aquestes elements qu'ei aquò qui m'a inspirat lo hèit d'estar pròcha dau monde, Per las sonoritats, per l'ambiente sonòr qui escutam lo monde uèi, per l'immediatetat de las possibilitats sonòras e per la proximitat dab lo monde qui dança. I anam de bicicleta i a rodar, a rodar l'academia, diu Arò de libreta, Arò de, Arò de, de lieu plena. I a roda la cadenia, i a roda de Dieu prenia, bicicleta lo le bici, bicicleta lo delici, bicicleta lo le bici, bicicleta lo delici. Ben, EBT qu'ei un projècte experimentau de dança e de musica. Per la musica, jo que soi, per la dança, qui êtes vos auts? E i a los uns, chez los autres, ne podèm pas ça. Êtes d'acòrds a participar d'aquesta experimentacion? Ò o non, e que lanci atau, e après que vedem çò qui's passe. E aquiu qu'ei bolut essejar de har sortir lo monde de las lues capèras, de dances e de musicaires associats a las dances, tà partir dens un univèrs inconeishut, donc aquiu non i a pas la referéncia ni a utau ni a utau, mes qu'ei completament auta causa. E èmi escadi punt d'interrogacion a cada còp. Après, sus los tèxtes. Per part i a tèxtes qui escrivi jo, i a tèxtes de poètes occitans que canti causes de Bernat Manciet, de Max Roquette, de la passada, de Pei de Garòs, que son causes qui son melèu de causes qui serén com la mia escritura de tèxtes que com bandas dessenhadas o sinopsis de filmots que son istueròts. Alavetz çò qui compta, per exemple, i a ua cant que marchi dens la nèu e pus ne sai pas jamai si me vò enhonçar pregon, hèr pregon o pas, après que pòt estar tanben ua recèpta de cosina. Qu'a de causas que i particular. Disèm que soi dens, melèu dens ua escritura qui desire un suberrealisme o quauquarre atau.
Francés Dumaux collabòre amb Jean-Francés Tisné despièi un quinzena d'annada. S'es especializat dins la musica eiletronica e la musica tradicionala. Dins EBT, acompanha Jean-Francés e me mai d'una maquina per diversificar si mòstra e experimentar de sons particulars. Uèi jogam sonc John Francesc e ieu, John Francesc que que canta e e tòca lo lo tamborin de còrdas e ieu las machinas, sonc las machinas sus aqueste projèct e e de quan en quan i a damb nosauts Yakesh Aymonino que canta tanben e que que joga de machinas. per lo primier còp, pensi, e un amic catalan vòu venir amb nosauts per jogar de percussius, mes sonque dins l'estiu. Aquí es la formula la mai granda del projècte a quatre. Los dus principaus instruments son l'ordinatur. I a causas complicadas musicalament que son compausadas abans e podèm las difusir, mai emai las transformar en dirècte. E tanben dab l'ordinatur i a la votz de Joan Francés que passa e qu'es arremesclat en dirècte e tanben los pès o las mas per desclanchar sons o percussius electronicos per exemple. E après l'autre causa mai importanta es lo sintetizor modular. que fa de sons qu'existon pas dins la natura sonque amb l'electricitat e la transformacion del signal electric veges i a de cables e del biais que lo branqui cambia tot de dins e si i a pas de cable brancat pòt pas marchar donc es quicòm coma de luterie electronica sul moment. e après i a un platino que son per DJs e ieu l'utilizo dins un autre biais per passar de collectatges de paisatges sonores e los transformar un pauc donc atau dab aquestes tres causas i a un fin de causa fa. Aquò es per controlar l'ordinatiu e per aver de gèstes naturals, non pas que dab l'amirgo. E las tablas de mesclatges son per reglar los sons los uns per aparò a los autres. Lo sintetizor ei de sons que dura tot temps e ieu se vòli far quicòm qu'arriba o que E que torno partir, e ben me cal far coma cau e donc tanben es un pauc destornat d'un tablo de mesclatge abitual en sèrbi, quitament coma un de jòcs d'òrgue. Lo biais mai dirècte d'atrapar lo monde es dab lo cant. John Frances Yakesh. Coneisson lo rafà, saben far dançar lo monde e a cada còp que l'an jogat s'es plan passat, s'es plan demanat sonque lo primièr còp qu'èra un pauc fresc me non un cobai me pensi que tot repausa sus aquò. Per exemple i a de saus bernés que los pas son mandats E donc lo cantaire manda los pas e donc cobai? Los dançaires sabon çò que cal far e rai. Bon, quand i a electronico e la bus transformada e voilà. Me sabi pas, jogam dab aquò, dab lo moment o marcha totjorn e quand tot a còp se peta la gueulha. Me aquò marcha per lo moment.
Venètz de veire e d'escotar una mòstra du projècte Ebète qu'avèm filmat pendent la balança e lo concèrt. Aquel espectacle innovant es un autre biais de faire eclantir la lenga dins un contèxte d'experimentacion musicala. Las inspiracions de Jean-Francesc Tisné son variadas e la creativitat que resulta d'Ebète n'en fa un concèpt boligadís. Lo liame entre lo grop e lo public se destria o de concèrt condiciona. Aquò fai sa fòrça e sa fragilita que lo monde ne'n deu poder seguir lo fieu sens empacho. Se lo rescontre entre lo tradicionau e l'electronic nos es pas estrangier, ebet hè a la particularitat d'anar mai luènh dins les assais sonors.
Especiau. Pr'amor en tots los endrets on vau que que me disen ah aquiu qu'ei especiau, aqueste qu'ei especiau e oh tot lo monde que son especiau, qu'i a çò qu'ei interessant. N'ei pas un mot, qu'ei ua familha de mot, qu'ei tots los mots qui s'acaban en as, ua hemnas, ua pluias, ua cagas, ua merdas, ua as, que m'agrada mei las finesas e las causas en et e en ot, o en et, ét. Ò que volerie apartajar au mond l'òbra musicau de musician qui s'apèle Sordura.